टोली वाली माल मियन टोली वाली माल आरो बह कते व्यू चल गेल हे आ कते लाइक चल गेल है गीत पर आरो बह हमहूँ बनेबे देखिए कते आदमी शेयरो करे है गीत ट्रेंडिंगो में है आई कोलका में खाली मिया टोली वाली माल चमर टोली वाली बनबऽ पड़तै ई वीडियो एक बेर चल चल

गीत कतऽ गेलै नुनिया टोली वाली माल छलै कि चमर टोली वाली माल छलै हाँ हाँ भेटलो भेटलो भेटलो तीन तीन स्टेप में लगबऽ पड़े काने टिकटॉक में तऽ वायरल होए काने तीन स्टेप

मार के देखा ना लाइक ई गीत के लाइक तू लाइक के चक्कर में कदी तू अपन जैतो और के छोड़ देबी जे तो धर्म ओकरो छोड़ देबी ई टिकटॉक आ फिकटॉक के कारण से अब से तो धर्म तो धर्म के बात और लाइक और लाइक और रो- लाइक का फॉलोवर बढ़े तू बेहा टुन टुन माँ के बेटा छी ने हैं लाइक और तोरा तोरा ई लाइक फॉलो के लागी तू आ चमटोली वाली माल

के हो त ई के हो साथी साथी साथी है हाँ, साथी अपना जे बनबै छलिए त बड़ बढ़िया आ बहिन बनल के त नहीं निमन हैं एक जना के अथी कहलियो टिकटा के फिकटा के बेकार चीज है अपन घर शुद्ध रहे त सबके घर शुद्ध देखे पड़े अपने तू खराब चीज तोरे देख के अपन सीखने है तो आप बुझली ने

देखै छी तोरा कारणसँ तोरो बहिन बिगड़ि गेलौ तोहर वीडियो देखने हेतौ तऽ कहै की करिए आब केना कऽ सुधारिए हमरा तऽ कुछो नहि एहन जे गाना आओर जे निकलै है ने ई गाना आओर के नहि निमन गाना आओर नहि बनबै लए पड़े ई तऽ सिर्फ एकटा मनोरंजन ले वाला ठाव है तू जे घर में बने भी नहीं निमन गाना तोहर सब धिया पुता देखतौ तोहर बहिन देखतौ तोहर घर में का जे बच्चा आओर देखतौ तो कहे बा केन केन बनबे तो हमरा तोरो बन ओ बौआ आर के बनबे के हाँ, हमरा आप सोचा पड़ते वो- बात बुझली ने जा का आप देखबे छे आ ओकरा और के कनी समझावा पड़ते बाबा समझा कथी पड़ते करबा? रह एकटा बात और कह दै छियो ओहि लए देखी देखी देख रहल है सबके कह दही कि नई निमन गाना में कोई भी टिकटक बनौना है गलत बात है ठीक है ना सही बात सिर्फ निमन गाना में बनाओ र मनोरंजन दियो सबके र नई निमन गाना के बैंड करू एकटा टिकटॉक के लऽ कऽ देखियो आइ की से की भऽ गेलै हमरा चक्कर में हमर बहिन सब बिगड़ गेलै ई बिगड़ गेलै ऊ बिगड़ गेलै अहूँ सब से एकेटा अथी करै छी कि टिकटॉक बनाओ अपन टैलेंट देखाओ तोरा गलत चीज पर नहीं नहीं जाओ एकदम आइ दिन से बनेबी नहीं आइ दिन से हमहूँ नहीं बने आवेला जब बनवे छली चमटोली बाली माल आ बढ़िया लगे हो नहीं ऊ त हम बनेबे नहीं करबे ऊ सिंगर के कथी कहला चाहे छी ऊ सिंगर सिंगर सब के आ कहला चाहे छी देखियो अहाँ सब सिंगिंग करै छी तऽ बढ़िया से करू बढ़िया गीत गाबू है ने ई ककरो माल पर ककरो जाइत पर ई तऽ गलत, धर्म पर गलत ई सब बात। पर गीत गबनाइ बहुत खराब ले बात छोड़ दे अब वो अब हम कह देबे घर जो नहीं मारी है ओकरा समझाबी समझाब, आब ले, समझाबऽ तऽ ले पड़तै। ले ठीक है ले जो, ला, ला, ठीक है, बा, ले, बढ़िया ले, बात कहलऽ। ले ले जो जो जो ला, जो, ला, जो ला, आब हमहूँ चललियै आब देखा टाइम भऽ गेलै